א גוטן טאג טייערע צוהערער. ס'מאכט זיך אמאל מען זעהט א מענטש וואס גייט נישט אין דרך השם, ער איז רחמנא לצלן עובר אויף רצון השם, ער טוט א עבירה, ער פאלט דורך מיט עפעס, איז דאך דא די מצוה פון החייך תחיך את עמיתך, מען דארף אויסמוסר'ן דעם חבר און זעהן אים צוריק צו ברענגען צום דרך השם. און נאך מער, די גמרא זאגט אז איינער וואס קען צוריק ברענגען א חבר און ער ברענגט אים נישט צוריק, ווערט ער נתפס אין דעם עבירה וואס דער חבר האט געטון. ובפרט ווען מען רעדט פון מחנכים, עלטערן, א רב פון א קהילה, איז דאך זיכער אז זיי האבן די אחריות צו מחנך זיין דעם מענטש. די שאלה איז אבער, ווי אזוי טוט מען דאס? וואס איז די ריכטיגע תורה'דיגע בליק? אין די וואכ'ס פרשה, משה רבינו גרייט זיך צו גיין פון די וועלט. משה רבינו חזר'ט איבער מיט די אידן אלץ וואס מ'האט געלערנט במשך די פערציג יאר, ווי אויך אלע זאכן וואס זענען געשען במשך די פערציג יאר, און ער איז זיי מוכיח, ער מוסר'ט זיי אויס, אויף פארשידענע זאכן וואס זיי האבן געטון, און זיי האבן דערצערנט דעם אייבערשטן. די פסוק הייבט אן אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, און ער רעכנט אויס במדבר, בערבה, מואל סיף, בין פרען, בין תופר ולבן, וחצרות ודי זהב. און רש י טייטשט אויס די אלע זאכן ווי אין דעם איז מרומז געשעענישן ווען אידן האבן דערצערנט דעם אייבערשטן. זאגט דער פסוק ווייטער, אחרי הכוסו את סיחון מלך האמורי ואת עוג מלך הבשן. ווען איז דאס געשען? ווען האט משה רבינו מחי' געווען די אידן? נאכדעם וואס ער האט געהארגעט סיחון און עוג? שטעלט זיך אויף דעם רשע. וואס עפעס האט עס געדארפט זיין דווקא נאכדעם וואס משה רבינו האט געהארגעט סיחון און עוג? ווייל משה רבינו האט געזאגט פאר זיך. אויב וועל איך זיי מוסר'ן פאר איך ברענג זיי אריין צו ארץ ישראל, וועלן זיי זאגן אז די סיבה פארוואס ער זאגט אונז מוסר איז ווייל ער קען אונז נישט אריינברענגען קיין ארץ ישראל, במילא וויל ער אונז אויסמוסר'ן, ער וויל אונז אונטערברענגען, ער זאל אונז נישט דארפן ארייננעמען קיין ארץ ישראל. האט משה רבינו געווארט ביז נאכדעם וואס מען האט שוין איינגענומען סיחון און אוג, מען איז שוין אנגעקומען צו די אנהייב פון ארץ ישראל. די אידן האבן געזען אז ער ברענגט זיי שוין אריין קיין ארץ ישראל און ער זוכט נישט קיין תירוץ, האט ער זיי געקענט אויסמוסר'ן. אין א פארברענגען פון י' שבט תשנ י-ד, ס'איז געווען די יארצייט די יומא דלילה פונעם פרידיגער רבי, האט דער רבי גערעדט און ארויסגעלערנט פון דעם פסוק זייער א ענליכע געדאנק. ער האט געזאגט אז דער פריערדיגער רבי האט זיך נישט דערשראקן פון א איד צו ער איז א יש מאין בתכלית, צו ער איז א מיטלמעסיגער, אדער אזא איינער וואס די נפש הבהמית האט אינגאנצן פארשטעלט די נפש האלוקית ביז אויף אזוי ווייט אז ער ווייסט אפילו נישט אז ער דארף תשובה טון, נאר ער האט זיך פארנומען מיט יעדעם איינעם און זיי אמאל א טובה געטון בגשמיות וואס דורכדעם איז ארויסגעקומען א טובה ברוחניות. ווי לערנט מען דאס ארויס? פון דעם ערשטן רועה און מנהיג ישראל, משה רבינו. ווען האט משה רבינו מוכיח געווען די אידן? אחרי הכוסוי השיכון ועוג. נאר נאכדעם וואס ער האט א טובה געטון בגשמיות פאר א איד, נאר נאכדעם האט ער זיי געקענט מוכיח זיין. וואס דאס איז אפילו ביי די הארבסטע עבירה ווי חטא העגל, די ענין פון הפך האמונה. און פארוואס טאקע? איז ערשטנס, ווי די אלטע רבי זאגט אין תניא, אז מ'דארף האבן אהבת ישראל צו יעדע איד, אפילו אזא איינער וואס איז רחמנא לצלן בגדר פון א רשע, איז ערשטנס דורכדעם, וואס מען האט אהבת ישראל צו די איד, קען זיין וועט מען אים קענען מחזיר בתשובה זיין. און ער פירט אויס והן לא, און אויב מען האט אים נישט מצליח אים צו מחזיר בתשובה זיין, האט מען נישט פארלוירן די מצוה פון אהבת ישראל. אבער די אמת איז, אז ווען מען טוט א טובה פאר א איד בגשמיות, פילט ער זיך שולדיג, ווי די חזל זאגן אין אדם מאיר פניו בפני בעל חובו, און אז מען טוט א איד טובה בגשמיות קען מען אים העלפן אויף צוריק צו ברענגען ברחניות. דער רבי איז ממשיך און עס איז מסביר על פי פנימיות הענין, איך וועל עס ליינען פון אינעווענדיג די ווערטער, בשעת מען טוט א איד א טובה, איז קיין ספק נישט אז מען טוט א מצוה, אבער בשעת מען טוט א איד א נישט א גוטע זאך, און מען טענה'ט אז דאס איז על פי תורה, איז ערשטנס קען זיין אז מען האט א טעות אין די דין, ווייטער קען זיין אז מען טוט עס צוליב א תפניא, צוליב א זייטיגע זאך, צוליב א אייגענע נגיעה. און דערצו קען זיין אז מען שמייסט יענעם נישט ווייל די שולחן ערוך הייסט, נאר ווייל מען האט א געשמאק אין שמייסן. אפילו לאמיר זאגן מען רעדט שוין, מען האט שוין א טובה געטון פאר א איד, דארף מען אויך זען די גאנצע ארום און ארום זאל זיין צוגעפאסט, צו קענען רעדן צום צווייטע איד. כ'וועל פארציילן א מעשה וואס כ'האב געהערט. ס'איז געווען א איד דא אין אמעריקע, אבשלום בער גארדאן, ס'איז געווען פון די ערשטע אמעריקאנע בחורים וואס זענען געווארן רבנים דא. ער איז געווען א רב אין ערגעץ אין ניו דזשערסי, און ער איז געקומען אמאל זיך באקלאגן פאר די פריערדיגע רבי, אז ער האט אין זיינע קהילה פארשידענע אידן וואס דארפן זיך מחזק זיין אין פארשידענע ענינים פון תורה ומצוות, און ס'גייט אים זייער שווער צו רעדן מיט זיי, ס'גייט נישט אריין אין זייער קאפ, זיי ווערן אמאל ברוגז, וויאזוי קען מען צוגיין צו דעם מ'זאל קענען מחזק זיין און מעורר זיין די אידן? האט אים דער פריערדיגער רבי געפרעגט צו איז אמאל געווען אין שוויץ, זאגט ער יא, פרעגט ער וויאזוי גייט צו אשוויץ, זאגט ער מ'גייט אריין אין שוויץ, ס'גייט א הייסע רויעך, און דערנאך איז דא פארשידענע טרעפלעך, יעדע טרעפל ווי העכער ס'איז אלץ ווארעמער איז אלץ הייסער איז, און דערנאך שטייט א שמש מיט א בעזעם און שמייסט אריין, א קלאפ אין רוקן דא, א קלאפ אין רוקן דארטן. פרעגט אים דער פרידיגער רבי, וואס וואלט געווען ווען דער שמש גייט מיט זיין בעזעם, ער טרעפט א איד אין גאס און ער געבט אים א שמוץ, וויאזוי וואלט עס די איד מקבל געווען? זאגט ער אוואדע, די איד וואלט געווארן אינגאנצן ברוגז. דאס, זאגט ער, דאס הייסט אז כדי צו קענען געבן א שמוץ א צווייטן דארף מען אים ערשט אנווארעמען, און נאכדעם אז ער איז אנגעווארעמט קען מען אים געבן א שמייס און ער זאל עס אננעמען מיט א געשמאקן אה. אבער מען האט שוין געטון אלע זאכן, מען האט שוין א טובה געטון פאר א צווייטן, די ארום און ארום איז צוגעפאסט, דער איד איז אנגעווארעמט, די שאלה איז וואס וויל מען זאגן, וואס איז די מעסעדזש וואס מען וויל ארויסברענגען צו דעם איד צו וועם מען רעדט. אין א פארברענגען פון שבת פרשת ויחי תשענ א' האט דער רבי גערעדט, אז ווי אזוי ברענגט מען א איד צו תשובה? דורך דעם וואס מען ברענגט אין אים ארויס זיין אמת'ע מעלה וואס ער איז זרעו פונעם יעקב אבינו וואס מה זרע בחיים אף היא בחיים, דורך דעם וואס מען איז מגלה אין די איד זיין אמת'ע מציאות אז ער איז זרעו פון יעקב אבינו, דורך דעם ברענגט מען אים צו ער זאל זיין בחיים. לעומת זאת אויב מען ברענגט ארויס די עונשים, מען שרעקט אים אן מיט די זאכן וואס גייען קומען חס ושלום צוליב די חסרונות וואס דער מענטש האט, איז דאס איז נישט די דרך ווי אזוי מען איז מקרב, און נאך מער, מען קען דאך מרחק זיין און אוועקשטופן אט דעם איד, ווי מען זעט עס במחש, אז דווקא דורך דעם וואס מען איז מקרב א איד, בדרכי נועם ובדרכי שלום, דווקא דורך דעם קען ער ווערן נאנט. און ווי דער מדרש זאגט, אז משה רבינו, האט דער אייבערשטער געזאגט, משה רבינו קען מוכיח זיין די אידן, משה אוהבן יוכיחם, דווקא משה וואס ער האט זיי ליב, ער קען זיי מוכיח זיין. און דער קדושת לוי ברענגט אין אנהייב ספר בראשית אויף דעם וואס חזל זאגן אז דער אייבערשטער זאגט במסעם של צדיקים חפץ ואינו חפץ במסעם של רשעים, וואס איז דאס די מסעם של רשעים וואס דער אייבערשטער וויל נישט? עבירה? זאגט זיכער אז נישט, נאר דאס איז דא א סארט עבודת השם וואס דאס איז שנאה און כעס אויף עוברי רצונו, און אויף דעם זאגט דער אייבערשטער, איני חפץ במסיים שרשום, איך דארף נישט אזא מין עבודת השם, איך וויל עבודת השם וואס מען איז מקרב א איד, מען ברענגט אים צו נענטער, ווייל דער אייבערשטער איז גוט און ממילא וויל ער אז מען זאל ווערן נאנט צו אים מיט גוטסקייט. און אזוי אויך ברענגט די קדושת לוי אין א צווייטע פלאץ, ער זאגט אז עס איז דא צוויי סארטן מוכיחים, איינער וואס איז מחי' און ברענגט ארויס די מעלה פון יעדע איד'ס נשמה, און ס'איז דא א צווייטער וואס ברענגט ארויס די עונשים און די שלעכטיגקייט וואס איז פון טון עבירה. דורך דעם וואס מען ברענגט ארויס די מעלה פון א נשמה איז מען מעלה די נשמה העכער און העכער, און אזא איד איז ראוי צו זיין א מנהיג ישראל. אט דער ענין פון ארויסברענגען די מעלה פון די איד, די גוטסקייט פון די איד, און נישט חס ושלום די פארקערטע, איז דא דריי סיבות פארוואס דאס דארף מען טון. די ערשטע זאך איז ארויסברענגען די שלעכטיגקייט און די עונשים און דערשרעקן די איד, איז הפך האמת, דאס איז הפך פון דעם כבוד פונעם אייבערשטן, און דאס איז די הפך פון כבוד פון די אידן, דאס איז די הפך פון די אמת. דער רמב ם זאגט אז ווען מען איז משפט, ווען מען דן א איד, איז מען נישט דן א מצוה אקעגן א עבירה. ער זאגט ס'איז דא געוויסע זכותים וואס זענען אקעגן אסאך עבירות, און ווער קען דאס שוקל זיין נאר דער קהל דעת השם. א מענטש, בפרט מען רעדט דאך פון אזעלכע אין היינטיגע צייטן וואס זענען נישט בשאט נפש עובר אויף תורה, ס'זענען תינוקות שנשבי וכדומה, צו ווייסט מען דען ווי אזוי צו אנקוקן זייערס אן עבירה? חזל זאגן דאך אונס רחמנא פטרא. און פון צווייטן זייט, ווען זיי טוען שוין א מצוה, צו קען מען פארשטיין די מעלה פון אט דעם מצוה? ס'איז דאך אזא מין געוואלדיגע מצוה, איז דאך זיכער אז יעדער איינער איז פול מיט מצוות, ווי די גמרא זאגט אין חגיגה א ישראל מלא מצוות כרימון, און ווי די אלטע רבי זאגט אין תורה אור, לגבי די וואס נבוכדנצר איז געגאנגען די דריי טריט פארן כבוד מיטן אייבערשטן, זאגט ער איין לך אדם מישראל וואס האט נישט מכבד געווען אזוי דעם אייבערשטן, ממילא איז די גאנצע טוב עולם הזה עם רועי. איז ממילא זאל א מענטש מיט זיין אייגענע שכל, מיט זיין אייגענע דעה פון א בשר ודם, קומען און שוקל זיין א מצוה אקעגן א עבירה? ס'איז פשוט נישט אמת. ס'איז אויכעט די הפך פון די כבוד פונעם אייבערשטן. מ'איז מטהר דעם אייבערשטן מען משל'ט דעם אויס ווי א בייזע קעניג וואס זיצט ביים שיסל און ווארט אז עס זאל זיך אנפילן די מאס כדי ער זאל קענען מעניש זיין, ער זאל קענען שטראפן, און ער גייט נישט אוועק פון דארטן ביז ער האט שוין געשטראפט, און ווען ער גענדיגט שטראפן הייבט זיך אן נאך א חשבון. דאס איז דער אייבערשטער? דער אייבערשטער איז אב הרחמים, השם השם, קל רחום וחנון, פארוואס שטייט צוויי מאל השם, איינמאל פאר מ'האט געטון עבירה און איינמאל נאכדעם וואס מ'האט געטון עבירה, איז דאך אלץ אונטער שם פון מדת הרחמים. און אזוי טרעפט מען פארשידענע פסוקים און מאמרי חזל די גרויסע רחמנות וואס דער אייבערשטער האט אפילו פאר עוברי רצונו. דער אייבערשטער איז ווי א דערבארעמדיגער קעניג. אדרבה, חזל זאגן אז דער אייבערשטער פון ווען ער האט געענדיגט באשאפן די וועלט, בששת ימי בראשית, מיט וואס פארנעמט ער זיך? ער איז יושב ומזווג זוויגים, ער מאכט שידוכים, ער וויל ברענגען מער שמחות ביי אידן, און וואס קומט ארויס פון דעם? נאך שמחות, ס'ווערט געבוירן קינדער. און מען איז יושב און מזווג זוויגים, גייט עס ביז די גאולה הסעודה, די גרויסע שמחה וואס דעמאלטס גייט זיין די חתונה צווישן אידן און כלל ישראל. איז אנשטאטס דעם איז מען מטהר דעם אייבערשטן אלס א בייזער? און אפילו ווען דער אייבערשטער דארף שוין מעניש זיין, פארוואס איז דער אייבערשטער מעניש? ווייל ער וויל שטראפן? ווייל ער וויל נקמה נעמען? ווייל דער אייבערשטער וויל אפוואשן די עבירות וואס מען האט געטון? דאס איז לתועלת. ווי דער אלטער רבי זאגט אין אגרת הקודש, ווי א קעניג וואס מיט זיין גרויסע רחמנות אויף זיין בן יחיד וואשט ער אים אפ פון די שמוץ. און נאך מער, בשעת'ן אפוואשן איז דאך עס א צער, ס'טוט וויי פאר דעם בן יחיד, איז דער אייבערשטער מצד זיין גרויסע רחמנות איז זיך מצטער אויף די צער וואס די איד האט. בכל צרתם לא צר, לא מתעבב, דער אייבערשטער האט צער, עמו אנכי בצרה, דער אייבערשטער שרייט כולני מראש. ס'טוט מיר וויי! דער אייבערשטער איז א בייזער? דער אייבערשטער וויל נקמה נעמען? און דערנאך איז עס אויך די היפוך פון די קו פון כלל ישראל. דער אייבערשטער קוקט אן די אידן און האט א ליבשאפט צו אידן, שטייט דאכט זיך פון בעל שם הקדוש, אזוי ווי א אלטע פאר פאלק וואס האבן געבוירן א קינד לעי זקנותם, זיי זענען געווארן גאר אלט, און ס'איז זיי געבוירן געווארן דעם ערשטן איינציגן קינד וואס זיי האבן, אזא מין רחמנות האט דער אייבערשטער צו די אידן, און במילא ווען מ'רעדט אקעגן דעם קינד פונעם אייבערשטן, איז דער אייבערשטער נישט צופרידן פון דעם. מיר טרעפן עס אפילו ביי דעם גרויסן נביא, גדול שבנביאים, ישעי' הנביא, אז וויבאלד ער האט געזאגט א נישט שיין ווארט אויף די אידן, בתוך עם טמאי שפתיים ואנכי יושב, איך זיץ צווישן א פאלק וואס איז נישט ריין אין מויל, האט ער רחמנא ליצלן באקומען א עונש. דער אייבערשטער וויל נישט אז מען זאל רעדן נישט שיין צו אידן. בנוסף איז דא די ענין פון לא תפתח אל תפתח פה לשטן, חזל זאגן מען טאר נישט עפענען די מויל און זאגן שלעכטס פאר די שטן, פארקערט מען דארף זיי מלמד זכות זיין, חזל זאגן אז ווי אזוי האט גדעון באקומען די פאסטן פון זיין א שופט ביי כלל ישראל, ווייל די אידן האבן זיך דעמאלטס גענויטיגט אין א לימוד זכות, און גדעון איז געווען דער וואס האט געזאגט א לימוד זכות, האט דער אייבערשטער געזאגט, לך בכוחך ואושעס ישראל, גיי, מיט דער כח וואס דו האסט מלמד זכות געווען אויף אידן, זאלסטו ווערן א שופט. ווי מען טרעפט טאקע במשך די אלע יארן גדולי ישראל וואס האבן אלעמאל געזוכט צו מלמד זכות זיין אויף אידן, אפילו אמאל ס'האט אויסגעקוקט ווי מ'האט עם אריינגעקוועטשט. ווי ס'איז כדאי צו פארמערקן, א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ד, ווי דער רבי גייט דארטן דורך אז אפילו ווען משה רבינו האט שוין מכריח געווען די אידן, האט ער אין יעדע תוכחה מרמז געווען א לימוד זכות. פון ווי ס'נעמט זיך דאס אז די אידן זענען נכשל געווארן ביים מדבר, זענען געווען אין די מדבר, באר ערבה, מויל סיף, ודי זהב, אזוי ווייטער, ס'איז כדאי אריינצוקוקן דארטן. כ'וועל נאר מסיים זיין מיט א מעשה. דער רבי רשב מיט זיין עלטערע ברודער דער הזוה רבי זלמן אהרן, זענען נאך אויפגעוואקסן קינדער ביי א רבי אדער רבי מהרש פלעגן זיי זיך אסאך מאל שפילן צוזאמען, נו וואס שפילט מען זיך? רבי און א חסיד. איז אמאל דער זאל געשפילט אז ער איז דער רבי און זיין יונגערע ברודער דער רבי רשב איז א חסיד און ער גייט אריין צו זיין רבי אויף יחידות, א קוויטל. איז ער אריינגעגאנגען צו אים האט אים געזאגט ער דארף א תיקון, ער האט נישט געוואוסט אז די אלטע רבי פסק'נט אין סידור אז שבת טאר מען נישט עסן קיין ניסלעך וואס האט שאלאכטס, און ער האט דאס נישט געוואוסט און איז נכשל געווארן און האט עס יא געגעסן, האט אים דער רזא געענטפערט אז זיין תיקון איז ער זאל דאווענען פון א סידור, דער רעבעצן, די מאמע. האט זיך צוגעהערט צו דעם גאנצן שפיל, און מיט א צייט שפעטער האט זי געפרעגט דעם רבי רשב צו ער טוט טאקע דער תיקון וואס דער ברודער האט אים געזאגט. האט זיך דער רבי רשב אנגערופן, מיין ברודער איז נישט קיין רבי און דער תיקון איז נישט קיין תיקון. פרעגט אים די מאמע, פארוואס זאגסטו אזוי? זאגט ער, א רבי פאר ער געבט א תיקון פאר א חסיד געבט ער קודם א קרעכץ. און נאר נאכדעם גיבט ער א תיקון. די צוויי שיחות וואס מען האט ארום גערעדט איז זייער זייער געשמאקע שיחות, ס'איז כדאי אריינצוקוקן אינעווענדיג. די שיחה פון י' שבט תשי ד איז געדרוקט אין לקוטי שיחות, חלק א', עמוד הונדערט דרײַ און דרײַסיק. די שיחה פון שבת פרשת ויחי תשי נ א איז געדרוקט אין תורת מנחם, עמוד הונדערט פֿופֿצן. א גוט שבת.